Ganado kiteb żewġ volumi jew tlieta rajt Malta tinbidel. Bdejt nagħmel xi noti u diġà tajtu heading kieku l-da rajt Malta tinqaleb ta' taħt fuq għax minn żmieni, minn wara l-gwerra, il-x'ismu huwa tremend. Sar fi żmienu, imma fi żmieni, x'ismu, ġifieri hekk inhuwa. ngħidu in telecommunication, hekk pereżempju nieħdu toroq la kien hawn la kien hawn traffic lights, l-ewwel traffic light kienet il-bla tal-bajda. All right? La kien hawn VRT, la kellna global warming, la kellna l-AIDS, la kellna turisti kont tmur titla' niftakar titlaq minn Johanger. Mm. Konna nkunu erba' forsi tlieta. Ġifieri eh, la kien hemm television fl-offiċċju. Kulħadd ipejjeb. Kulħadd ipejjeb.
Pejjeb fuq l-ajruplan.
Anka sigarru fuq l-ajruplan. Mbagħad at one time kienu qed jagħmlu one naħa smoke u mbagħad wara dana u mbagħad xejn. Ġejjin niftakar l-establishment of Air Malta, eh, il-civil service, kif kumpaniji, per eżempju, kelli kumpanija, dik li semmejt iktar pristess, 999, eh, 999, li bat iġi ta' xetan jgħidu l Illum hemm over hundred thousand irreġistraj ditta ftit ilu xi mija u ħamsin elf ditta registered jiġifieri. Bqgħu Malta.
Maltin.
Yes, Malta ma tarafhiex illum, u jiġifieri issa jiena ngħidlek it's not for the better għax ilbieraħ biex Minna kont ġej nintaqa' mela, miegħek. Mela, mela. Gridlock, all right, issa deka all right, one off, imma malli jkun hawn traffic incident żgħir in a main road like regional road, you've had it. Jiġifieri l-karozzi taf hawn Malta per capita Alright, hawn iktar karozzi milli hawn mill-Amerika, mhux per capita, eh, ġifieri. Mhux hekk?
So, I mean, l-istess daqs kemm hawn popolazzjoni biegħu 40 kuljum, 40 karozza ġdida on the market kuljum. Ġifieri dan I don't know where this is heading. L-oħra, the foreign nationals li hawn, m'għandi xejn kontra tagħhom, però ma tkunx taf titkellem bl-Ingliż. ma tinqedix eh, fil-xismu, u anka tkun taf dik nar mort nieħu edrin ta' slima u rrit kont għadni mal-mara, insomma, għaw, il-mara kienet għadha ħajja, min. U eh, ordna gin and tonic. U irridet tonic, ma rridix gin, għadha tonic and the tonic. No, Għalt li the tonic aw the there is the tonic, għalt li no no I want separate I know gin and tonic but I want separate tonic. No you don't understand għalt you know dak jiġifieri so u xħut daqqiet ma jifhmux jiġifieri. Kelli għandi minn dawn l-esperjenzi jien ukoll. So Nisfaw ħafna nies li qed jismgħuna li kellhom minn dawn l-esperjenzi. L-iktar waħda l-iktar waħda jiena li ddejjaqni Having established li jien personali as such ma nagħmilx għal ok niddejjaq ma jkollix pereżempju qatt ma nġorrx wallet. Ma nġorrx wallet. Forsi ssib li twenty euro hawnhekk jew forsi fifty orajt hawn naf min għandi ħabib tiegħi jgħidli jien jekk ma joħroġx ma jkollix ħames mitt lira jew ħames mitt euro fuqu ma ma jkunx ismu, hekk he feels safe illum għandek il-credit card u mm-hmm. you can pay yourself eh, x'ismu. Eh, but having established the eh, value ta' li hemm l-flus li fi żmien Mose dak iż-żmien kienu jaduraw l-alla folozaw tal-dan. L-lum minn flok mammon għandek il-flus, all right, kullħat mħuħe. Naħseb li Irrebaljaw għal flus. Alright kulħadd nesa values u di semmietha anke il-President tajjeb fil-x'ismu tagħha li qed tgħid għax meta qallha speċi qed jitkellmu fuq corruption qatlu x'in-nies għandhom priority. Dak li jkun jgħidlek jiena x'jimportani mill-korruzzjoni. Mhux kullum kien veru kullum kien imma Jiena jekk jiena nista' naqla lira iktar ħa noqgħod niddejja għax hawn dawk jew għax hawn it-turisti jew għax hawn il-construction, kulħadd jara għax il-ħajja forsa veru improved, sar li għalih hemm ċertu ammont ta' nies li hu near poverty line, dak I know for certain. Ma tarax nies barra jittalbu, it's true, l-Italja tara. L-Amerika rajt tiskanta ġifieri dika wkoll fenomen. Eh, però eh, anka di tiġi tal-shelter u homeless. Jekk inti għat mal-mama, jew mazzija, jew man-nannu, dak xorta homeless. Mm-hmm. Pero eh, hawnhekk it's not quantified in fil-xismu ġifieri għaw element ta' nis li marru eh, għaja, pero maġġoranza ta' nis, yes, they have improved, Għax the going, l-ekonomija is, is good, veru, dika veru. Hmm. Pero at what cost? At what cost? U meta titfaħħom fil-bilanċ daw l-affarijiet, ġiri tikkonkludi l-għalat li li. Nikkonkludi. Ma għall-aħjar.
Nikkonkludi, yes, jien nikkonkludi li in my time we were, we were better. Xinu ma d-deċizjoni t-ħżina li ħadna? Għax sintendi Jiena nħoss li li l-ekonomija hija tajba. Hija huwa ehm, sinjal tajb jew Yes, yes, yes, tajjeb, all right, ma. Għan tajjeb.
Eh, eh, eh, Però ovvjament kollox fih prezz. Yes, eżatt. U inti bħala xaħat li kont fin-negozju tifhem li jisma' billi għadha xi ħaġa ma jfissirx. Ħarajlek, ħarajlek.
Għatlek li għadni kemm ftaħt di taġdida biex tiftaħ account. Hmm, biex tiftaħ account Jiġifieri I know the anke jew biex titkellem ma' xi ħadd minn bank, xejn, ma taqbadx. Jekk iridu jkellmuk huma, ħalas ma tirrispondix u x'ismek kuljum u insomma u l-aħħar transaction li għamilt kemm għandi. Isma', is this a, għedtilhom darba minnhom, Dina investigation jew just you just checking my xisimha. Jimporta tgħidli min int, int. Jien naf ma minnet li ma tajba int tistaqsini dak l-affarijiet kollha, jien ma nistax ngħidlek ma. So, yes, life of the businessman is very difficult, dil-biċċa xogħol ta' money laundering. Mhux ħanqgħod ngħidlek nidħlu f'ċertu x'ismu ma miskin dak forsi għax tilef ir-riċevuta tal-vet spiċċa jagħmel xi ġumej ġewwa. U minn dana so yes, hemmhekk m'hemmx there is no real x'ismu justice there. Xinu ma l-ar deċizjonijiet li ħadna l-ura biex wasalna saw? Għax kelli jien kif narajin mill-perspettiva tiegħi, biex kellna pajjiż li ehm, kienet jiżviluppa u ovvjament ikun hemm ħafna opportunitajiet meta oh, kollok dat tip ta' pajjiż. Le, le, l-ekonomija Però ximkien ħadna xi deċiżjoni li ma kienux tajbin żgur. Il-modell, il-modell ħażin. Il-mudell issa da ma tistax tirranġah f'daqqa, ma tistax tgħid issa f'daqqa waħda barra, issa bil-mod il-mod il-mudell li out of this the construction, tajjeb, and you need people for it, għax ma kelli llum ma tarax Malti jiġbor il-refuse, Ma tarax Malti f'construction site. Kollha foreigners, we need these people. Tordna xi ħaġa, pizza ġibielek, delivery, daw affarijiet, kumditajiet li ma kenniex qabel, ġifieri, qabel kellna tal-kull pastizzi jew tal-qassatat, ġifieri tmur inti. Ma ġifieri xem ħażin fil-mudell li. Le, we are, you know, the island is bursting at the seams.
Kif insewwa?
Issa dik it takes time meta tagħmel żball bħal dak, jekk nista' ngħidlu żball, mhux ħajkun jiġifieri bil-mod il-mod, jekk jiena in the last year or two I became overweight by 20 kilos, ma nippretendix li issa għada dawk il-20 kilos bil-mod il-mod, jiġifieri il-proċess Jiena minix politiku, nafx kif jista'. Però inti problem solver. Yes, I am a problem solver. Eh, Levenet, you stop inti li tittara fej wasalna u l-imsida. Identity, issa mux identity Malta, identità. All right? U tarom jisom katil bil-berjes għaddejjin u biex jina kelli l-kerer saw mal-mara biex tagħmel permessi u karti u laqqas naf, jiġifieri għandu jsir dak il-kontroll ma ikun tittara x'difkultajiet u dak għax imbagħad dik il-karta ma se I don't follow them myself.
Imma daw il-problemi speċi ta' qed nifhmek, speċi hawn Kabbarna l-popolazzjoni b'rata rapida ħafna li qed titfa' ħafna stress fuq l-infrastruttura ġenerali. Però kieku inti jiena kurjuż ħafna biex nifhem jew nistaqsi, kieku inti ikollok tagħti parir bl-esperjenza kollha tiegħek illi tidħol f'sitwazzjonijiet, tara x'inhuma l-problemi u tibda ssolvi bil-mod hmm. sa ma s-sitwazzjoni titjib. Kieku Tony Gulla jmir, minn fejn jibda?
Eh, għax darba saqsew li għatlu kieku kelli nkun Prim Ministru, jew da nagħmel eh, li għajt Seneca eh, li għalda the most corrupt state is the one with most loss. Kont nafa bil-Latin ma tħalli għal ngħidha bil-Malti biex niftehmu. Iktar ma jkollok liġijiet, mhm. iktar ikollok korruzzjoni. Mhm. Għalla kull ewwel ħaġa li nagħmel nara ċertu liġijiet li għandna u bl-Ewropa żdiedu Il-bieraħ mort nitfa' parcel, imposta parcel, għat-tifel joqgħod Milan, believe it or not, ħa ngħid xi ħaġa, da jogħġbu l-kafe Malti, dak bil-ronfol, bil-aniżetta u da tixtieq minn. Post il-belt, insomma. Mort nimpusta. Ma jagħmel nenu.
Ma da, ma da, dak tista' tixtrih lest minn Borġ, ma da lest elwi. U da għalli reġistrajtu online, reġistrajtu online xini. Għalli xissa, għaddina fi zmini, ma kunux għalli issa għaddim fl-Europa. U bat għalli għalli da kif għamiltu online, għalli issa għandu mun nofsija. Għattu hi, għattu jina minix. Tal-posta? Tal-posta, eh.
Biex għallissa daw tiġa mbata mill-liju, tajjeb, u l-Italja tiġa jafu li ġej pasim minn Antoni Gullawmir bil-kafe. Le, which is good, imma, again, sa jiena eh, għandi l-mezzi u fozi ikun hemm segretarja darbohra ngħidilha mela online, Però hawn ħafna nies għaż idea ta' għaż ta' telefon. Jiġifieri ma inti hemmhekk titkellem fuq ineffiċjenza. Inti inti qatt li isma' li eh, Seneca qal. Eh, Seneca kien stoiku hu. Le, mhux storiku, filosofu. Stoiku, filosofu, filosofu. Filosofu, filosofu, iktar ma jkollok, iktar ma jkollok liġijiet, iktar kun hemm korruzzjoni, tajjeb. Mm-hmm. Issa, li qed ngħid li hawnhekk il-burokrazija li għandna Startups, startups, kien hemm artiklu riċenti li mhux veru jgħinu l-ekonomija, startup very very few they make it, ora jagħmlu x'ismu sustainability of startup is not easy, tajjeb, jiġifieri qed taħli l-flus, qed taħli anyway, that's a different subject, però biex tibda negozju llum